Omochakano emerongo ebere na inye. Bono Ibrahimu konya obeire omogotu okoorire emiaka emenge, na Omonene konya omosesenirie ase amang'ana onsi, Ibrahimu akarangeria omosomba oye oyorenge konya omokoreire ase emiaka emenge mono. Na orendete enibo yaye yonsi akamotebia, Beka okoboko kwao inse y'ekebono kiane, na inche ninkoborie otiane as'Omonene Nyasae o igoro na ense, ng'a torigerie omwana one omokungu korwa as'abaiseke b'Abakaanani aba imenyete as'egati yabo. korende ogende ase ense y'ane na ase y'amate y'ane, orentere omwana one Isaka omokungu korwa aroro. Omosomba oria akamoiraneria, Aande omokungu oria atancheraneti gocha amo nainche goika ase ense eye. Inee! Nigo ndaire omwana oo goika ase ense eria kwaruete? Ibrahimu akamoiraneria, Bwerende tobaisa koira omwana one aroro, Omonene Nyasae o igoro na ense, oyondusetie otata korwa ase ense eria naiboreretwe, ere nigo akwanete nainche na gotiana, ogoteeba, Ning'ee ororeri rwa ense eye. Ere natome omomalaika oye agotang'ane. Aye norentere omwana one omokungu korwa aroro, na omokungu oria atancheti moche komo, rirorio nosibori korwa ase eira eye okoria ase 'nde, korende tobaisa koira omwana one gochia aroro. Erio omosomba oria akabeka okoboko kwaye inse y'ekebono kia Ibrahimu, omonene oye, akerama ase ring'ana erio. Erio omosomba oria akarusia chingamia ikomi chi'omonene oye, akaimokia nebiegwa ebinge ebiya. akaimoka akagenda gochia Mesopotamia, agaika omochie oria Nahori amenyete. Agwo agatimokera, agatimokeria chingamia isiko y'omochie ang'e nensoko y'amaache, engaki y'amagoroba, ekero abakungu bagocha kobuucha amaache. Ere agasaba, agateba, Aye Omonene, Nyasae bw'omonene one Ibraim, nagosabire, onsesenie ase amang'ana aane a reero, okorere omonene one Ibraim obuya. Rora, ninteneine naiga ase ensoko y'amaache, na abaiseke b'omochie oyo ngocha bare kobuucha amaache. Tiga ebe iga. Kondaboorie oyomo obo, Koranche obeke enyongo yao inse, inche inywe amaache, nere karang'iranerie, Ee, kanywa aye, na nimbuchere chingamia chiao na chirochio, otige oyio abe nere gwachoreire omosomba oo Isaka, na inche erio nimanye ng'a Gwankoreire, gwakoreire omonene one obuya. Ritang'ani atarakoora ogosaba kwaye, akarora Rebeka ogocha, obogoretie enyongo yaye Maleko, ere nomoiseke o Betueli, na Betueli nomwana o Milika, moka Nahori, momura omwabo Ibrahimu. Nomoiseke oria nigo arenge omonyakieni, naende omwekungi, otaraba na mosacha onde. Agatirimboka gochia ase ensoko, agaichoria enyongo yaye amache, agatiira. Erio omosomba oria akaminyoka bwango gochia komorotota, akamosaba, Koranchong'e amache inywe. Ere akamoiraneria, akamotebia, Kanywe, omonene one. Agatoora enyongo yaye bwango, akayebeka koboko kwaye, akamoa, na ere akanywa. Gakoorire komoa amache, akabora, Ne chingami chiao boigo ninchibuchere, na chirochio chinywe. Akaayerera, akaumora amaache aria arenge ase enyongo ase orotuba ime, akaminyoka bwango ase ensoko naende, agachibuchera chingami chiaye chionsi. Erio omonto oria akamobeta amaiso, akaba okirete kiri, erinde amanye gose Omonene osesenirie orogendo rwaye, gose taibo. Ekero chingamia chiakoorire konywa amache, omonto oria akamoruseria ekegeera gi'etaabu kiare noborito bwe chigaramu isano na isato, na ebitange bibere bie chitaabu ase amaboko aye, ebiare noborito bwe chigiramu rigana erimo na merongo etano. Akamoboria, Nomoiseke ong'o ore? Naende ontebi gose ribaga ndire mwaiso toranyare korara botuko. Ere akamoiraneria, Ninche nomoiseke o Petueli, oyomiika, oiborete Nahori. Naende akamotebia, Seito obonyasi mboreo, na ase Tokorisia Aisa ime, na enyomba y'abageni bakoraara nereo. Erio omonto oria agatung'ama inse, agasasiima Omonene, agateeba, Omonene Nyasae bw'omonene one Ibrahimu atogigwe. Ere tatigeti koorokia omonene one obuya nobwegenwa, Omonene ondaire enchera. Naikire enka y'abamwabo omonene one. Erio omoiseke oria akaminyoka, agaika inka ase obo, agateebia abanto ba nyomba mwa ng'ina amang'ana ayio. Rebeka nabwate momura omwabo ore korokwa Labani. Ekero Labani aroche ekegeera na ebitango ase amaboko 'omoiseke omwabo, na kaigure amang'ana 'omonto oria, ateebeti Rebeka, agasoka, akaminyoka gochia ase ensoko ase omonto oria arenge, akamorora oteneine ase chingamia chiaye, akamoteebia, Inchuo, aye oseseniri n'Omonene, inaki oteneine isiko aa? Inche nakoroiserie nyomba ase ogochia korara, na ase echingami chiao. Erio omonto oria agasoa nyomba, na Labani agasiborera chingamia chigurube chiabo, agachia obonyansi, na chirochio chikaria. Naende akarentera omonto oria amaache, akarentera na abwo barenge komo, bagesibia amagoro. erio akarenterwa nendagera, korende agateba, Tinkoria goika ndatebe amang'ana aane. Labani akairaneria, Gaki yakwane. Erio agateba, Inche nomosomba o Ibrahimu, Omonene Nyasae osesenirie omonene one mono, nere obeire omotenenku. Omoira amaiche ching'ondi naye chiombe, chifeta ne chitaabu, nabasomba, abamura nabaiseke, chingamia ne chitigere. Na Sara, mokomonene one, akamoiborera omwana omomura, ekero abeire omogotu, na Omonene one oeire omwana oyio bionsi ebiabwate. Omonene one. Akambooria inki aane? Aganteebia, Torigerie omwana one omokungu korwa ase abaiseke b'Abakaanani, abaimenyete ase ense yabo, korende ogende ase omochie o tata ase eamate y'ane, orentere omwana one omokungu korwa aroro. Na inche ngateebia omonene one, Aande omokungu oria atancheraneti gocha amo nainche, korende aganteebia, Omonene, oyo ng'endererete ase obosio bwaye, natome omomalaika oye amo naye, asesenie orogendo rwao. Na aye orentere omwana one omokungu korwa ase y'amate yane, korwa ase omochie o tata. Erio nosiborwe korwa ase eira eyio nakobooririe otiane. Ekero oraike ase eamate yane, onye tibagokoa omoiseke oyio, aye rirorio nobe gwasiboirwe korwa ase ogotiana kwao. Inche nacha reero ase ensoko, nasaba iga. Aye Omonene, Nyasae bw'omonene one Ibrahimu, koranche onsesenie bono ase orogendo rwane nkogenda. Rora, ninteneine aiga ase ensoko y'amaache. Tiga ebe iga. Omoiseke onde omo orache kobuucha amaache? Nainche imosaba oyio, koranche ong'e amache make korwa ase enyongo yao inywe, onye ere okong'iraneria, ee kanywe, na nimbuchere chingami chiao na chirochio, otige oyio abe nere omokungu omonene, achoreire omwana bw'omonene one. Ritang'ani, Ntarakora ogosaba ase omoyo one, na rora rebe kogocha obegete enyongo ya ayamariko, ogotirimboka gochia ase ensoko kobuucha amaache, na inche namosaba, koranchong'e amaache inywe. Ere orusie enyongo yaye bwango korwa ase amariko aye, oyebeka inse, onteebia, Kanywe, ne chingami chiao, Inchi nyonsie boigo, erio ng'a nanywa, oone chingamia nachirochio chianywa. Erio namoboria, Nomoiseke oo ng'ore? Ere ong'iraneria, Inche nomoiseke o Betueli, oy'Milika, oiborete Nahori agwo. namobekera ekegeera chimioro chiaye, na ebitange ase amaboko aye, erio natung'ama inse nasasime Omonene, naende namotogia Omonene, Nyasae bw'omonene one Ibrahimu, oyontang'anete ase enchera endonge, erinde imorentere omwana bw'omonene one omokungu korwa ase eamate yaye. Bono rende, onye morigetie gokorera Omonene one amaya, na ayare boronge, monteebie. Onye taibo, monteebie, ing'ende ensemo ende eng'ao korigia. Erio Labani na Betueli bakamoiraneria, bakamoteebia, Amang'ana. Aya nigo arure ase Omonene, intwe titokonyara gokwana ande, amabe gose amaya. Rora, Rebeka oyio ore ase obosio bwao, moire, mogende komo, achie koba omokungu bw'omwana bw'omonene oo, buna Omonene konya atebire. Ekero omosomba o Ibrahimu aigwete amang'ana abo, agatung'ama inse ase obosio bw'Omonene. Erio omosomba oria akarusia ebinto bi'ogwechabera bie chitaabu, na ebie chifeta, amo ne chianga, akaa Rebeka. Naende akaa momura omwabo amo na ng'ina ebiegwa bie rigori rinene. Ere nabaanto baria barenge komo bakaria na bakanywa, erio bakaraara aroro. Mambia kobua chigokia, akabateebia, Ing'a ribaga ng'irana ase omonene one. Momura omwabo Rebeka na ng'ina bakamoteebia, Tiga omoiseke oyo. arabeere aiga koreng'ana amatuko ikomi, nyuma y'ayio mogende komo. Ere akabatebia, Timobaisa gontebania, ekiagera Omonene onsesenirie ase orogendo rwane, ing'a ribaga ng'ende ase omonene one. Bakamotebia, Tiga torangerie omoiseke, tomoborie, toigwe buna agoteeba. Bakarangeria Rebeka, bakamoboria, Inee! Inabwanchete ogende nomonto oyo? Akairaneria, Ee, nanchire ng'ende nere. Erio bakaa Rebeka ribaga amo nomoreri oye bagende nomosomba o Ibrahimu na abanto baye. Bagasesenia Rebeka, bakamotebia, Oyominto, Obe ng'ina abanto chilifu ne chilifu, ororeri rwao narobue emechie y'ababisa bao, royogaambere. Erio Rebeka akaimoka amo nabaiseke baye abasomba, bakariina chingamia, na bagatunyana omonto oria. Naboigo omosomba oria akaira Rebeka, akagenda nere sobo. Rora! Isaka konya orure ase ensoko ya Beeri-lahai-ri-rooi, ekiagera nigo amenyete ase ense ya Negebu. Isaka nigo agendete mogondo ekero ki'amagoroba, akaba ore nebirengererio. Agwo akaimokia amaiso aye, akarora chingami chigocha. Rebeka nere akaimokia amaiso aye, akarora Isaka. Erio agaika bwango korwa ase engamia igoro, akaboria omosomba oria, Monto ki oria ogotaara ase omogondo, ogocha koumerana naintwe? Omosomba oria akamoiraneria, Oria nere omonene one. Erio omoiseke oria akabwata egietubo kiaye, agetuba. Na omosomba oria agateebia Isaka amang'ana onsi, buna akorete. Isaka agasoyia Rebeka ase eema ya ng'ina ime, akaba omonyuomire, naende akaba omwanchete. Ase igo Isaka akaremigwa korwa ase omoichano bw'ogokwa kwa ng'ina.